Cal ma tye i kinwa ma tye wel awora me nino matin. District Councillor ma tye i kinwa ki luwote ma pe angeyo ginya koni gin bitucce ki wan olwak ko weng. An amuruba apwoyo matek pi weli ma tye lwonga ni Oroma Keca Simon won kom adek me angeyo ka ma in itye iye ni. Iya yom tutwal me nenowu i lak otyeno me nino matin. Oh, Omera Wilison, wiya pom i cabit acel angec iminiwa ripot ni won kom atye ka bino boti ci ma ibedo ka wote piny odii oweko pe ibino i nine kikome. Ce nino matin in iye cimmiwa ni tinni in itye abino, omyero iwan wakwany but piny kacel acel wek gin kubin kany. An apwoyowu twatwal, apwoyo in bene me miyo ngec wek omegina ki megina ki babina weng ma tye i kabedo mapat pat gin me bino. Wuye i caano wek anyut wi gikum acel loko ducu i rwom mapat pat. Ka itye kenyo, yilla ka cingi kiken. Man aye wigi kom acel ma. Apwoyo pinwu twatwal, apwoyo winyo lwongo ma kimiyo ni myero wun wubin. Angeyo dano mapol gin gubibino. Omera Willison kacel ki tim ma in itye kwede, kacel ki wan olwak ot ducu, i ageo tye maber.

Macalo won kom madit me Sub County, ye wek awac ki lwak lutwa ma gin tye i Ageo ni, Ageo ma wan watye iye ni Ageo manyen, kit ma in ibed itye ka waco ni won kom manyen. Iya yom tutwal ka Ageo bedo manyen. Won kom bene bedo manyen calo yitni me konyo korwa macalo wan lwak me agengo me medde kubo korwa. Jami mukene matino ma wan wamito ni myero kutimme i agengo nongo yin macalo in latin paco, latin ma a ki i agago west, latin ma a ki i agago kany bitelo wiwa me neno ka kwene ma wan balwa tye iye onyo wan miti watye iye tutwal. Ka acito ka medde anyim, minina ki babina ma tye kany ye wek awac botwu. Tela me nino matin, omera-ni olwongowa. Pol kare wan ka wabino kany, dano mapol teka dong an awoto kwede waco ni, 'A won kom tye kor angada i ada. I nino matin ka in ibibedo kanyu, ibimoko anga ma an abedo. Ladit Wilson ocako goyo cing wacon ni, Omera, macalo in, omyero wawore i kin tela ma wan watye iye. Ka an atye bino i ariya-ni, myero in komi ka obed tye, pien tela ma wan watye ka cito iye-ni, tela-ni mito kubbe, mito ni myero wan bed kacel, wat kobed i kinwa. Ci awacci, Omera, an tek aye ni mira waraga, imina ripot kit iwacca kede ni, ye abedo yom twatwal mi bedo kanyo ka ma in ibibedo iye ni. Oweko lawu maca ma en obino kany, an amoko tamma mi kuro Wilison naka i cawa angwen mi diwo pien neno ni an ene ti abino. Ci ye ayom twatwal mi nenowu, lawu maca wun odiyo cwinnyu nio watin pud omedde ki bedo tye. Me agikkine, ye wek awac boti, wan watye ki peko mapol macalo won kom wa ma dong me agikkine tiki i opic pa jo me mac. Wan macalo jo agengo mac oo boto i mwaka alip aryo ki apar aboro ka wiya po pol eni ni mineno cungi. Ento watin wa tiki pol-li. Obiweko wan wabibedo naka in ibedo won kom doki nongo pud macwa-ni pe ka wot. Tyen lokke, Macalo wan jo agenga wan wangeyo tyen lokki kacel acel. Ci diki mi poyo wiwu megina ki megina ma tye kany ki bawina. Anongo ripot ma a ki bot jo me mac ma i pa Dee Branch ma meggi ma waco ni, Waraga myero idiki an dok acit kwede.

Dong ocakke calego ni, Macalo an dikini teke an abicito i opic pa jo-ni, abidukiwu ki ripot mukene ma nongo gin dok owaco kono tor nongo jo mukene tye ki ngeco iye. Omera Wilison, me medo eno, macalo wan lwak me agengo, Watye ki yoi mapat pat ma myero wan wati iye macalo sub county, macalo district. Angeyo ni wangi dong bibedo tela manyen ki boti, ento amito waco botwu ni wan iwa pe obedo yom nicakke i kare ma wan wabedo i kom i twenty twenty one nio watin. Iwa pe obedo yom twatwal pe i komi, ento i kom wan lutela mukene ma nongo wangeyo ni wan walego kony ki botgi. I Ayub tutwal ni, Onuto yo-ni kilwongo nyinge, ento lwongo nying yo-ni ni ma wan waa kwede ma tye pud basket ma miya me ya ki liro pa lwo, myero awac ya na ko kwang cito acita kwede wa coro-ni. Dano mapol obedo ka lwongone, ento tic iye obedo pe. I Ayub ni, Ka ibicito tin i nino me acelle me wacci lok-ki eni-ni, tim ber. I mwaka mukato wan wacito kiwacciwa ni cenne-wa-ni kiketo yo-ni kiketo cenne iye, ento ka an pud abino, wanongo ni cenne ma kiketo-ni pe romo yobbiwa dok pud yo. Me agikkine, wek awac bot wunu lwak, macalo latela ma pud tye i kom, macalo an, Ka latela mo keken bibino, nicakke won kom abic, mi cito kede malo, ka ogono acim ni won kom bin, ci an abino iye, pi tam ni nongo an dong atye ka cwako latelano eno-ni. Ento nongo macalo cik, macalo an angeyo ni nongo latela woto ki latela, an pe apoko ngatti mo, gwok cawa kene diki kati en aye bikonya. Cukan da balo wato kwedgi nongo nen marac cu jo mukene ni ducu ma bino ni ka in pe imiya ripot ni an atye abino ento in geng abino o ni cu in myero imina ripot naka an abin ci an apuyu wu tutwal an bene pud atye i bar pe tye ngatu mo ma kowayi ni won kom pe won kom tye won kom adek pud dong Pojicon mo ma an abiya me cito iye opeke, ci apuyowu, ka nino ma mea oo wan wabicako kwanyo fom, ci fom ma wan wabicito ka kwanyone wabicito kwedwu kacel, pe wabipoko ngatti mo. An apwoyowu twatwal ka ninone oromo.